Aotea Wānanga o Aotea Kapa Haka. Mā te ruku atu ki a Hakatū, Hakaora, ū tonu mai mō te pūrongo nei. Hakatū, Hakaora, e ngunguru ana te ware aka o te taiuru. Ko te painga mōku ki te kite i ngā huatanga nei o Hakatū, Hakaora, ā, ko te oranga tonutanga o te wanaungatanga i roto i ngā tōpito katoa o te rohe e kīia nei o Te Kāhui Maunga, ā, nō reira ko te aronga me te kitenga anō hoki i te ūnga taitamariki I te ūnga tamariki tae atu ana ki a rātou ngā pakeke, ngā taikura, ā, ko te oranga ngākau tēnā te kite i te tū tahi, te noho tahi me te mahi tahi o te tuakana me te taina. Tautoko ana au tērā whakaaro, te mea i te rā nei kua kite ā tātou kaihaka mai ā tātou tamariki mokopuna whatu atu ki ō tātou kuia koroheke, arā, ātaahua. Ātaahua te tū. te whakarongo ki ngā waiata o nāianei, o neē, me te whakaputa i ngā kare ā-roto. I te rā nei, kua kite i te ātaahuatanga o te tū o Aotea. Ko ngā mātāpono nui o te kotaitanga, te wanaungatanga, me te aro ā, i oreore ana i te kaupapa nei. Ko taku mai e. Kimi tangata ki te ārahi i ngā momo mahi mō tō tātou rā whakangahau. I au e whakaaro ana mō aua tāngata, ka nui taku aroha ki ngā kaihaka i te mea ko tō rātou aro rā ko ngā mahi a rēhia. Nō reira i whātoro atu au ki ērā e whai wā ana. Ehara i te mea he kaihaka te katoa, engari e pūmau ana ki tō tātou kaupapa. E ora ai Te Ahurei o Ka Tū a Ka Ora i ngā ringaringa o te kaupapa. Um so I'm a volunteer for um for this Ngahau event and I'm mainly working with our um tamariki. and um, students from Wanganui City College who have volunteered their time um, for this Ngāhu event to help set up the stage, set up lighting, sound and look after our kaumātua. So I'm just sort of based with them, sort of, sort of leading them in the directions where they need to be. Um, kei te awi, kei te tiaki, mātau i ngā kaumātua i haramai ki te mātakitaki, ki te tautoko i tēnei kaupapa. Ko te waka tairanga i te taiao aka o te taiuru, Tētehi o ngā kaupapa o te Kapa Aka o Te Kāhui Maunga. I hua ake i roto i te whakaaro kia tū nā tahi, kia tū tapa tahi a Te Kāhui Maunga i roto i tana mana, i roto i tana ihi, i roto i tana whakamataku, koia rā ko te kotahitanga o ngā iwi i raro i te maru o Ihoa ki te tai hauāuru tēnei kua raupī tahi nei, ki te whakaatu i ngā pukenga nui kei tēnei takiwā o te motu. Inā kē te nui o nā tāira tū, o tēnā kapa, o tēnā kapa, o tēnā kapa. Ā, nō reira, ā, ko tā mātou, ā, ko te mahi kei runga i te kaiako, ko te kimi, ā, ko tēhea momo tū ka whāia, ā, e te kāhui maunga. Ā, nō reira, kua tīkapo mai tērā, te tū o tērā kapa, o tērā kapa, o tērā kapa i te wā kotahi. Ā, nō reira, ā, he whakaaturanga tēnei nā te, nā te, te kāhui maunga, ā, ehara i te mea he uaua, engari, ā, i māmā ake, ā, tā mātou whakahaere i runga anō i te māia o te kapa. Ka eke te kaupapa o Akatū Akaora e te katoa. Pōti kē te āhuatanga o te kotahitanga i tō tātou kapa, otirā i tō tātou rohe o te kāhui maunga. Kāre i tū atu i tērā, anō ināianei kia pai te tū, kia kotahi te tū, kia hākoakoa te tū i roto i ngā āhuatanga o tēnei rā, o tēnei kaupapa, homaihia e Te Matatini, otirā kia tū tapatahi i runga anō hoki i te aroha Ā, o tō tātou rohe, o te kāhui maunga, o Aoteanui tonu, ā, kāti, i runga anō hoki i ngā ōhākī a ō tātou, ō tātou mātua tūpuna, otirā ō tātou pakeke kua riro i roto i te tau. Ā, ka mutu, ā, ko te kotahitanga o te aroha tēnei ka whakakotahi mai i a tātou. E ora ana ngā wawata e ngā uri o te kāhui maunga. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru.